Pathian thu thianghlim i lo ngaithla ang u. Exodus bung sarihna leh bung riatna. Arona tiang. Tin lalpa chuan Mosia hnena. Ngai te Faro tan Pathian anga ka siam to che alom. Tini unau Arona chu i zol nei ani ang. Thu ka pe ka piang che chu i soi chuak zel anga. Tin i unau Aronan Faroa aramata. Israel thlah te chhuah tir turin a hrilh ang. Tin, Faraoa thinlung chu ka ti kho vanga, tin, ka chhinchhiahna leh ka thil mak te chu Aigupta ramah hian ka ti pung ang. Nimahsela, Faraoan in thu a pawm duh lo vang. Tin, Aigupta ram chhungah hian ka kut ka nghat anga, anmahni chu nasa taka ngaihtuahin ka mi Israela thlah te, Ka pawl hote hi Aigupta rama ta chu ka hruai chhuak ang. Tin, Aigupta mite chuan, Aigupta ram chunga ka kut ka han pharh a, an zinga ta Israela thlahte ka hruai chhuah hunah zet chuan kei hi lalpa chu ka ni tih an la hria ang, a ti a. Tin, Mosia leh Arona chuan chutiang chuan an ti a, Lalpan anmahni thu a pek ang ngei chuan an ti ta a. Tin, Faraoa an va biak lai khan Mosia chu kum sawm riat mi a ni a. Tin, Arona chu kum sawm riat leh kum thum a ni. Tin, Lalpan Mosia leh Arona hnenah, Faraoan, thil mak han ti teh u, a lo tih cheu chuan nangin Arona hnenah, I tiang kha la la, Faraoa hmaah paih ang che, tichuan Rula a lo chang dawn nia, ti ang che, tiin a sawi a. Tin, Mosia leh Arona chu Faraoa hnenah an va lut a. Tin, Lalpa thu pek ang chuan an han ti a. Tin, Arona chuan a tiang chu Faraoa leh a chhiahhlawhte hmaah chuan a han paih a. Tin, Rula a chang ta a. Chutichuan Faraoa pawh chuan mifingte leh dawithiamte chu a ko ve a. Tin, Anni, Aigupta rama mi tlak dawi thiam te pawh chuan chutiang pawk chuan an dawina chuan an han ti ve a, an tiang chu an han paih theuh a, rulah a chang theuh a, amah erawh chu Arona tiang chuan an tiang te chu a lem zo ta fek a. Tin, Faraoh thinlung chu tih khawvin a awm a, tichuan an thu chu a ngaithla duh ta lova, lalpan a lo sawi tawh ang khan. Aigupta ram hremna thisen. Tin Lalpa chuan Mosia hnena, Faraw thinlung hi tih luh lulin a lo awm ta a, mi te chu a chhuah tir phal lo va. Faraw hnena chuan zinga va kal ang che, ngai teh, tuia a kal thin a, tin amah hmuh tumin lui ka mah ding ang che. Tin, i tiang ru la changkha keng ang che. Tin, a hnenah, Lalpa, Hebraite Pathianin, ka mite hian thla lerah ka rawng an bawl theihna turin rawn kal tir rawh, tiin i hnenah mi tir a ni e. Tin, ngai teh, tun thlengin i la ngaithla duh lova. Chuvangin, Lalpan, he mi ah hian kei Lalpa chu ka ni, tih i hria ang. Ngai teh, Hemi ka tiang ken hian lui a tui te hi ka han vua ang a, tichuan thisenah a lo chang mai ang. Tin, lui a sangha te chu an thi ang a, lui chu a uih hluah hluah ang. Tichuan, Aigupta mi ten lui a tui chuan in lovang a ti e ti ang che, a ti a. Tin, Lalpan Mosia hnenah, Arona hnenah i tiang keng la, Aigupta ram tui chungah te, an lui chungah te, an lui te chungah te, an dil chungah te, tui tlin khawmna zawng zawng chungah te chuan thisena a lo chan vekna turin phar rawh. Tichuan, Aigupta ram chhung zawng zawngah thing kuangah te leh lung kuangah te chuan thisen a awm vek mai ang ti ang che, a ti a. Tin, Mosea leh Arona chuan Lalpa thu pek ang chuan an han ti a. Tin, tiang chu a han lek a. Faraoa mithmuaa leh a chhiahhlawhte mithmuaa chuan luia tui chu a han vua a. Tichuan, luia tui zung zung chu thisenah a chang ta vek a. Tin, luia sangha te chu an thi ta vek a. Lui chu a uih ta hluah hluah a. Tichuan, Aigupta mite chuan luia tui chu an in thei ta lo va. Tin, thisen chu Aigupta ram chhung zawng zawngah chuan a awm ta vek a. Tin, Aigupta rama mi tlak dawi thiam te pawh chuan an dawi hmangin chutiang pawh chuan an han ti ve a. Tin, Faraoa thinlung chu tih khawvin a awm a, tichuan an thu chu a ngaithla duh ta lo va. Lalpan a sawi tawh ang khan, tin, Faraoa chu a in lamah chuan a hawng ta a. Chung pawh chuan thinlunga a lungkham chuang hauh lo mai a. Tin, Aigupta mi zawng zawng chuan tui in atan lui kam vel te chu an lai chiam a, lui tui chu an inthei si lo va. Tin, Lalpan lui a vuak a chin chu ni sarih zet a tling a ni. Chung u. Tin, Lalpan Mosia chu a bia a, a hnenah, Faraw hnenah va lut la, a hnenah, Lalpan, ka mite hian ka rawng an bawl theih nan chhuah tir rawh. I chhuah tir phal loh zawngin ngai teh. I ram chin zawng zawng hi chung uin ka hriam ang. Tin, lui chu chung u ina khat mur mur anga, chung u te chu i inah hian an lo lut chho vang a, i mutna pindanah te, i khumah te, i chhiahhlawh te inchhungah te, i mite zingah te, i thukah te, i chhanghmehna thleng chhungah te an awm nauh nauh ang. Tichuan chung u te chu nangmah leh i mite leh i chhiahhlawh te chungah chuan an vak no no mai ang a ti e tih ang che a ti a. Tin, Lalpan Mosia hnenah, Arona hnenah, I tiang kha i kutin lui chungah te, lui te chungah te leh tuitlinna chungah te leklangin Aigupta ramah hian chung u rawn len tir chiam ang che tiraw a ti a. Tin Arona chuan Aigupta ram lui chungah te chuan a kut a han phar a. Tichuan chung u chu an lo chhuak a. Aigupta ram kha in a khat zo ta a. Tin mi tlak dawi thiam te pawh chuan an dawi hmangin chutiang pawh chuan an han ti ve a. Aigupta ramah chuan chung u te chu an han ti chhuak ve a. Chutichuan Faraoa chuan Mosea leh Arona chu a koh tir a, an hnenah, Ka hnen atang leh ka mite hnen atang a chung u, hi la bo turin Lalpa hnenah ngen teh u. Tichuan Lalpa hnenah an inthawi theihna turin mite hi ka chhuah tir ange, a ti a. Tin Mosea chuan Faraoa hnenah, i hlen atang leh i in atanga chungu te chu tih borala a awm a luiah chauh a awmna turin nangmah leh i chhiahhlawh te leh i mi te tan chuan engti ka tan nge ka ngen ang a ti a tin ani chuan naktu ka tan le a ti a tin ani chuan i thu ang chuan niang hmiang Tichuan, Lalpa kan Pathian ang reng reng hi tumah an awm lo tih hria ang. Tin, chung u te chuan nangmah leh i in te leh i chhiahhlawh te leh i mi te chu an chhuahsan vek ang cheu a, luiah chauh an awm tawh ang, a ti a. Tin, Mosia leh Arona chu Faraoa hnena ta an chhuak ta a. Tin, Mosia chuan Faraoa chunga chung u a rawn len tir chungchang thu ah chuan Lalpa hnenah a ngen a. Tin Lalpa chuan Mosia thu ang chuan a ti a, Tin, inchhung a mi te, inhung chhung kawtlai a mi te leh lova mi chung u te chu an thi fai ta fek a. Tin, an chhar khawm a, an dah vung thur mai a. Tichuan a ram uiin a lo uih ta a. Nimahsela Faraoa chuan eng thawlin a lo awm ta tih a hriat veleh a thinlung a ti khawva. tichuan an thu chu a ngaithla duh ta lova Lalpan a lo sawi tawh ang khan. Tho si. Tinna Lalpan Mosia hnena, Arona hnena i ti ang kha lek la, lei a vaivut hi vawr aw, Aigupta ram zawng zawng a vaivut hi tho si a a lo chan theih nan ti ang che, a ti a. Tin chutiang chuan an han ti a, Arona chuan a tiang chu a kutin a han lek a, lei a vaivut chu a han vua a. Tin. mihring chungah leh sa chungah chuan thosi a lo awm ta mur mur a. Aigupta ram chhung zawng zawnga lei a vaivut zawng zawng chu thosiah a chang zo ta vek a. Tin, mi tlak dawi thiamte chuan an dawi hmangin thosi tih chhuah an han tum ve a, ni mah sela an thei lo. Tin, mihring chungah leh sa chungah chuan thosi chu a awm ta mur mur a. Chutichuan mi tlak dawi thiamte chuan Faraw hnenah. Hei hi Pathian kut zung tang a nih hi an ti a, tichuan Faraw thinlung chu tih khawvin a awm a, an thu chu a ngaithla duh lo va, Lalpan a lo sawi ang khan. Tho! Tinna Lalpan Mosea hnenah, Zing takah tho la Faraw hmaah va ding ang che, ngai teh tuiah a lo kal thin a, tin a hnenah, Lalpan ka mite hian ka rawn an bawl theih nan chhuah tir rawh. Chuti lo zawng ka mite i chhuah tir phal loh zawngin, ngaite i chungah leh i chhiahhlawh te chungah leh, i mite chungah leh i inchhungah te chuan tho tam tak ka rawn tir chiah mang a. Tichuan ai Gupta mite in te leh an chenna lei zung zung te pawh chu tho hlir in a khat ang. Tin chumi ni chuan ka mi tih awmna gosen ram chu ka ti hrang ang. Chutah chuan tho reng renga awm ve loh nan, tichuan lei chungah hian kei hi Lalpa chu ka ni tiin lo hre thei ang. Tin, ka mite leh in mite chu ka thliar anga, naktukah he chhinchhiahna hi a lo awm ang a ti e tih ang che a ti a. Tin Lalpan chu tiang chuan a ti a, tichuan Faraoh inah leh a chiahhlawhte inah leh Aigupta ram zung zungah chuan tho tam pui mai chu an lut ta chiam a, tho tam tak chuan ram chu a ti chhe chiam a. Tin, Faraoh chuan Mosia leh Arona a koh tir a, an hnenah, Kal ta ula, he ramah hian in Pathian hnenah chuan va inthawi mai tawh u, a ti a. Tin Mosia chuan, Chutiang tih chu a fel hleinem. Aigupta miten thiang lo an tih te chuan Lalpa kan Pathian hnenah kan inthawi dawn chuk nia, ngai teh. Aigupta mite mithmuahah hian thiang lo an tih te chuan kan inthawi dawn em ni ang? Lungin min deng mai dawn lawm ni? Thla ler ni thum kalah chuan kan va kal anga Lalpa kan Pathianin tih tura min pek ang angin a hnenah kan va inthawi ange, a ti a. Tin, Faraw chuan thlalera Lalpa in Pathian hnena in inthawi theihna turin ka kal tir ang che u. Amah erawh chu inkal hla vak tur a ni lo ve, mi ngensak ang che, a ti a. Tin, Mosia chuan, Ngai teh, i hnen atang chuan ka chhuak dawn a ni a. Naktukah hian Faraoh leh a chhiahhlawhte leh a mite chu tho tampui hian a chhuahsan theihna turin, Lalpa hnenah ka ngen ange. Amah erawh chu, mite Lalpa hnenah an inthawi chu Faraoh hian phal lovin, Tih der leh tawh lul suh se, a ti a. Tin Mosea chu Faraoh hnena ta a chhuak a, tichuan Lalpa hnenah a ngen ta a. Tinna Lalpan Mosea thu ang chuan a ti a. Tichuan Faraoh hnena ta leh a chhiahhlawhte hnena ta leh a mite hnena ta tho tampui chu a ti kiang ta a, pakhat mah a awm ta lova. Tin, Faraoh chuan chu mi ṭum pawh chuan a thinlung a ti khauh leh a, tichuan mite chu a chhuahtir phal ta lova. Lalpan kan Bible changchhiarte ngaithlatu zawng zawngte tan malminsawmsak leh ṭheuh rawh se. Amen.